Rwan, John Ogwen sy'n dilyn ddoe yng nghoed y bleiddiau.
Croeso ato ni i ddilyn ddoe. Yn ystod yr ail rhyfel byd, roedd na un llais oedd yn gyrru iasau oer i lawr cefnau gwrandawyr radio ym Mhrydain. Llais William Joyce, neu Lord Hoho, oedd hwnnw. a llais croyw propaganda'r Drydedd Reich. Ond cyn symud i'r Almaen, bu Lord Hoho yn aros am gyfnod yn ardal Maen Twrog. O leia, dyna mae rhai pobl yn ei honni.
Germany Calling

Ei enw iawn oedd William Joyce, a fe ganwyd o yn America, yn New York a dweud y gwir, lle oedd ei ddad o'n ŵr busnes. Ond pan oedd rhyw dair oed mi ddar ei dad o benderfynu dod yn ôl i Iwerddon, er iddo fo gynnal i ddinasyddiaeth Americ. Wedyn, mi symudodd i Lundain i fyw ac mi gododd siop, siop groser yn Llundain.
Germany calling, Germany calling.

and can find ready market for them. Nawr, fe alwyd o'n Lord Hoho oherwydd o'n dueddol i siarad yn bendefigaeth, ydych chi'n gwybod, tasam poeth yn ei geg o felly, siarad yn posh yn de, a dyna pam y rhoddwyd y glas enw Lord Hoho arno fo. Helo, oes mae te? Ti'n rhywbeth, John? Da, diolch o'r, di dweud ar drywydd William Joyce, dwi. Dawch am awn. Diolch o'r.
Pe bai chi'n mynd i Stiniog, dwi'n gwybod am nifer dda o bobl sy'n mynd ar ei llw i ddweud bod uh, William Joyce neu Lord Hoho, fel mae rhai yn abod o, wedi bod yn aros yn coed y bleiddiau yn stod y 30au allu. Mae o le igon anghysbell i rwy'n diarth a dweud gwir, ond um, hen du arolygydd y lein bach oedd o, A tu hofn dân o bobl yn ei alw o ar lafar estalon, ond y coed a bleiddia pawb yn nabod o heddiw. Dy i rwy'n diarth seigon hawdd i'ch fynd ar goll ond y. Oes na dystiolaeth bendant fod Lord Hawho wedi bod yn coed a bleiddia? Nag oes, does am tystiolaeth bendant bod y William Joyce neu Lord Hawho wedi bod yn coed a bleiddia. Ond y mae yna y ddogfen yn Archifdy Gaernarfon Yn sy'n enwi Sinjant Philby fydd yn aros neu yn rhentu'r tŷ yn y tri degau, ac yy mi oedd yy Philby a William Joyce yn troi yn yr un cylchoedd fel dwi'n dallt, ac yn perthyn i'r mudiad yy National Socialist League. Wedyn dyna o bosib oedd y dynfa. i Joyce oedd yma. Mae hynny yn bosib oherwydd uh, yn wel, y cyfnod hwnnw yna dipyn yn dod i aros yn y tai yma sydd wedi gael ar ochr y lein bach felly. Faint o sôn oedd yna gyn bobl Stiniog fod Hocho wedi enwi dduda ni llefydd yn yr ardal? Unwaith eto, dwi wedi clywed amryw yn Stiniog yn dweud ynda, Bod o wedi enwi llefydd fel Maen Twrog ac yn y blaen. And um, mae o wedi enwi rei fel y Johnsons sydd wedi symud i fyw i Coed y Bleiddiau ond oedd yn byw yn Pen y Bryn y pryd hynny felly ac um, enwi amryw ar eraill fel dwi'n dall ynde chi, a sa pobl yn turu'n ddu wyn ynde, fod wedi enwi y llefydd ar pobl yma felly. Mae yna Wel sawl ffordd fedrwch chi fynd i fyny. Ar hyd y lein fach i ddechrau cychwyn. Wedyn mae yna lwybr i fynd i fyny o ochr Llyn Mair. A mae yna dipyn o waith cerdded wedyn o Pen y Bryn draw a dros y lein at Coed y Pleiddiau lle.
I haven't got any living proof

Sut siwrna ges di? Iawn? Blinedig, sychedig.
Dyda ddi ges. Fe gawn ni bryd sydyn, wedyn ni lawr i local am baint. Os na local nhw'n lle fel hyn.
Nawr, oedd o'n dyn galluog iawn. Oherwydd, er iddo dreulio peth amser yn y fyddin a mynd i mewn yn wir o dan oed, gafodd ei daflu allan oherwydd bod hi ifanc, mi nath o radd Prifysgol Llundain, a mi gafodd o ddosbarth cynta. Nawr, o ddigon o allu yno fo. Ond, roedd o erbyn hyn wedi dechrau ymhél â gwleidyddiaeth. Yn gyntaf, fi yn aelod o'r Blaid Geidwadol, ond yn fuan iawn wedi mostly sefydlu, da chi'n cofio, uh, ei blaid, ei blaid newydd o'n galw gyntaf, ond y British Union o Fascist wedyn. Wedi iddo sefydlu, mi ymunodd o ar blaid hynno. A mi ddoth yn siaradwr, galluog iawn, hiawdl iawn, ac wedyn yn swyddog amser llawn efo'r blaid.
A sut mae pethau tu a Llundan? O, gwych.
A mi lwyddi si newid enw'r parti. O, be di o rwan? A be ddudodd Mosley?
Only the British Union of Fascists, di o rwan. Ond the British Union of Fascists a National Socialist. Na fydde Mosley wneud dim. Be ti'n meddwl o'r slogan? If you love your country, you're national. If you love the people, you're socialist. Be am National Socialist?
Di beth ar i fyny? Mae Mick Clark a fi wedi cael dipyn o gefnogaeth yn yr East End. Mae yna nifer o iddewon cefnog yn byw yn fanna. A mae'r bobl leol yn ei cysau nhw. Pob araith bron yn gorffen efo ffait.

Y gwir ydy fod o'n gwbl aneffeithiol. Dydy o ddim digon pendant yn ei arweinyddiaeth. Fyddwn ni ddim yn ei gefnogi fo'n gyhoeddus o'n i bai fod wedi addo mynd â fi i'r Almaen i weld Hitler.
Fedri di fynd dros i'r Almaen ar basbort Americanaidd? Mae gen i basbort Prydeinig.
Sut llwyddus di, Galyn?
ddeud celwydd, arwyddo mod i wedi cael yng ngeni yn Galway.
Wel, gobeithio i'r nefoedd nad wyt ti ddim wedi arwyddo gwarant dy farwolaeth dy hun. Mae system Prydain yn hawdd i thwyllo. Mi gei faint o raff fyny di. Dyfylu Bon Davies. Ydych chi'n cofio pobl yr ardal yn sôn bod William Joyce wedi bod yn byw yng Nghoed y Bleiddiau? Oedd o'n lawer o sôn, ond o'n i'n adnabod yn arbennig Bessie Jones a'i gŵr, Will Jones. Uh, Bessie oedd uh, orsaf eistres yma, yn Sesion Tad y Bwlch yn fama. ac mi fyddwn ni'n gwario lot o amser efo Besi, cael panad a de efo ac yn y blaen, fyddai'n deitha i am hoho yn byw yn Coed y Bleiddiau, a cyn y rhyfel wrth gwrs, ac fyddai'n deud wrtha i bod, bod o'n gradur oriog ac anghynas Oedd e'n besi yn gyfeillgar iawn efo pawb wrth gwrs. Ac, uh, ond todd o ddim yn cyfathrach efo neb, nid efo hi yn arbennig. Oedd hi di weld o o gwmpas y lle? O, oedd llawer o weithia.
Oedd hi'n... Oedd... Mae coed y bleiddiad, dach chi'n weld, ryw dri chwarter filltir i fyny'r lein yma. ac mi fydda'n cerad i lawr reit aml ac yn pasio'r tŷ ac uh, dim yn cyfathrach a neg a dim yn sgwrsio fo hi na neb arall de. Felly barn Bessie oedd mae dyn anghynas iawn oedd William Joyce. Anghynas ofnadwy fydda hi de.
Felly dwi'n deud wrtha chi fod gan yr Iddewon belltith ma fwy o ddylanwad na neb Neb! Ar fywyd, Prydeinwyr. Ac mae'r un peth yn wir am yr Almaen. Maen nhw'n defnyddio Prydain a'r Almaen i'w dibenion i hunan. A be am y wasg Brydeinig? Gai enwi i chi yr iddewon sydd a'i bysedd bach budron yn honno? Blumenfeld, Elias, Ellerman, Lawson, Sheaf, Ackerman, ac mae ganddyn nhw ddylanwad. Yna fedr pobl Prydain ei weld yn glir heddiw. Fe ddysga nhw, drwy brofiad chwerw yfory. Mae'r Almaen wedi gwneud hynny'n barod. Ac mae Hitler wedi datgan fod yr Iddewon wedi temtio Duw am y tro ola. cytuno efo Philby. Dwi ddim yn meddwl fod Hitler eisiau rhyfel mewn gwirionedd. O pan bod rhaid i ni adael Prydain, ta?
No, mae rhyfel yn anochel. A dyda ni ddim eisiau aros yn y twll lle yma drwy gyfnod o ryfel. Be ti feddwl sy'n mynd i ddigwydd i genedlaetholwr sosialaidd mewn gwlad sy'n rhyfel yn erbyn Hitler?
Be wnawn ni ta? Ffo i'r Werddon?
I'r Almaen.
Tua amser y rhyfel, mi symudodd i'r Almaen. A mi ddwedodd gelwydd, mi ddwedodd fod o'n ddinesydd Prydeinig er mwyn cael y pasbort, ond draw a fo i'r Almaen. Ac yn wir, ar ol tua blwyddyn, yn 1940, mi ddoth o'n ddinesydd Almaenig. Ac ar hyd y rhyfel, mi fydd yn, mi fuo yn ar y radio yn rhoi negesia drosodd.
Oedd o'n dweud bod Plas Tan y Bwlch i fod yn ben cadlys i'r fyddin Almeinig yng Ngogledd Cymru. Ac wrth gwrs, bysa'n le delfrydol wrth gwrs yn bysa. Oedd yna sôn hefyd, oedd mi ddardydd sôn, bod Plas Dol y Moch sydd ychydig i fyny rhyw filltir neu ddwy fyny'r dyffryn, fod hwnna i fod yn gartra ha i Hitler. Mi ddisgwyd yna fom yn ardal Trawsfynydd yn ystod y rhyfel. Be yn union ddigwyddodd, os ydyw? Ar un achlysur, hynny ydy ar y chweched o Dachwedd 1940, ddoth yna un awyren yn arbennig a rhedeg ar linell, be yn alw yn bombing run. Ac dyma fo, da chi'n gweld, ar y map yma, yn dangos y llinell o Tomen y Mur yeah. i Plas Capten. Mae'r llinell mwy neu lai i'r dwyrain ac yn gyfochrog ar ffordd fawr o Blaena i lawr i Ddolgella. Yeah. Yr A470 mae'n gael te. Yeah. Wel, oedd na ambell un wedi i, i gwllwng yma, lladdwyd uh, o chydig o fistych dwi'n deall, a rhoddwyd Y daeth wair ar dân yn Tomen y Mur, a mi ath dros y llwybr yn gynta ac wedyn yn ôl, ac wrth gwrs mae'r llinell yn pasio bron iawn reit ar ben stesion Trawsfynydd. Felly hwn oedd y targed?
Dwi'n meddwl na dyna beth oedd o. O pam fysa nhw yn nelu am Trawsfynydd? Oedd o'n bwysig ar y pryd 'lly? Wel wrth gwrs oedd y lein mewn bod adeg hynny, mae 'di cau rwan, Ond oedd y Royal Artillery yn Bron Aber ac lle yn ymarfer ac wrth gwrs oedd bob dim yn dod efo'r trên ac oedd na sightings yn traws ac wrth gwrs mi fysa yn dipyn o o draffath i bawb petai nhw'n Taro'r sidings. Wel, oedd y bobl leol rwan yn meddwl bod cysylltiad hoho â'r ardal i wybodaeth o, ma dyma sut oedd yr Almaenwyr yn cael gwybod. A dw i'n meddwl eu bod nhw. Oedd na son bod hoho wedi deud yn uniongyrchol fysa hyn yn digwydd?
Nid bod o am ddigwydd, ond dw i'n deall bod o wedi crybwyll wedyn bod o uh, wedi digwydd. Mm. Ac felly dw i'n meddwl rwsyd bod na

German ships will pound your harbours and systematically destroy all military targets.
Mi fydda ho ho'n dweud ar ei frodcast fod y Germans yn mynd i fomio maes gyrchan. A mhen chydig nos weithiau wedyn, fydda'r planes yn dwad. Nina yn ganol blackout tra fydda bomiau'n disgyn.
Oedd Hoho wedi byw yn Abertywech fel, oedd e'n nabod y strydoedd a'r ddinas yn dda. Ac fe fydde'n enwi strydoedd ar ei frodcasts. A wir i chi, fe fydde'r strydoedd hynny'n cael eu bomio. Roedd 'na ffatri miwnisians yn Llanberis, neu cacodd yr enw lleol arni. Dwi'n cofio'n dda Lord Hohon deud ar y radio bydda'r Germans yn ei bomio 'i. A'r noson wedyn, oedd y mynyddodd o gwmpas yn wenfflam.
Y mytholeg arall o'n datblygu oedd y bod o'n medru rhagddweud yn gywir Pwy ddinas oedd mynd i gael ei bomio, dydwch chi? Nawr, dwi'm yn credu fod o wedi deud gymaint o hynny, ond bod pobl wedi mynd i gredu fod o wedi deud. Ac felly, wrth gwrs, oedd o'n cael dylanwad mewn amser cythryblus pan oedd yn nyrfau pobl, ydych chi, ynglyn â rhyfel. Dyna'r math o fuddoleg ddaru ddatblydu ynglyn â fo. Ddaru chi'ch hun ddod i gysylltiad â Lord Hoho? Sut ddigwyddodd hynny? Wel, yn 1945, noson ola'r rhyfel, ynafwyd fi yn yr Almaen ac mi oeddwn i mewn ysbyty yn Lüneburg ac o'n i'n hollol anymwybodol am fy nodiau. Ond wedi deffro mwy neu lai, darganfod bod y rhyfel wedi gorffan ac oeddwn i mewn rhyw ystafell fechan efo pump arall, chwech onon ni i gyd, ac un diwrnod ddoth yr pen meddyg, y Colonel Fotheringham, a mi ddoth o i fewn, hen gradur neis iawn, hen gradur o'r hen ryw, ac mi ddudodd, Gentlemen, medda fo, we have captured Lord Haw Haw.

Rhan y crocwyd do. Dyn ifanc oedd o felly.
Fanwyl Margaret, hwn fydd fy llythyr olaf at ti. Erbyn y byddi di'n darllen y geiriau hyn, mi fyddai wedi mynd. Dwi'n falch o gael marw dros fy nilfrydau, ac mae'n ddrwg gen i dros feibion Prydain Fawr, fu farw heb wybod pam. Mae rhywbeth yn chwerthin llid yn y ffaith a minna ar un cyfnod yn fodlon dweud celwydd i gael pasbort Prydeinig, mae'r celwydd hwnnw am hanfonodd i'r crocbren. Efallai mae oherwydd benwogrwydd, mae Prydain yn mynnu dial drwy fy nghrogi. Fedrai hyd yn oed Churchill ddim gwarantu fod chwe miliwn yn gwrando'n gyson arno ar y radio. Erbyn hyn, does gen i ond ugain munud i fynd. Pan welais i ti'n gadael gynafach, fe orffennodd fy nhipyn bywyd deiarol.